Jechoo nuti wayi si taane irra dhugaadha ciniinsu dhugaatis si yaamna wayi akka jibaate. Maa hin amanne siistee ilmoo garaa qabdii bar. Qooyi ka xiqqishu mana dhufeeti.

Bakka deem ati hin deeme mana kiyyaa dhalte nu as. Jaakkeetti uffachuu qabda beektee. Sanaafatti diraamaa waraabuu deemna dhiis hin daltan. Abseen diraamaa waraabbachuu deema beektee. Goobas goobas. Buna dhuguu deemnaan irra foozee gara mana kiyyaa. Ilmoon karaatti sobuu ta'uu kanti Hin qabdu irraati.

Kun bari immoo yuun busa surree xabbaa fi wayiin godhattu foozatti maali immoo wannaan bal'aan surreen bal'aan hagana ga'u. Wallahi siiree siyaasa hojii dura illee waan ati dagatamma dudduuba hin qabdu beektaa. Akkam? Akkam? Ati ree?

Boodaasi dalta kasaaraa ta'uu teessa. Akkoo biraank nuu biyya. Wallahi biraakis godhuu jira miti.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii anna geessanii qaba alhamdulillah. As biratti akkuma argitan namni wayii Kun akkanatti gabbuusu jirra. Dhaluudhaaf deemaa jira yoo rabbi jedhe insha Allahu ta'ala. Jabaa dhufuus jabaa jabaa jagnaati. Jabaa jabaa jabaadhu jabaa jabaa. Eegime. Jabaadhu. Goobas.

Piraankiin teechiin siitu. Dafii gabbuu eessarra dhaltee guddii taata foos gabbu dafii gabbuu. Fiigin ilmoon akkasii daftee dhufti. Wallaahi. Inshallah ani laala hafuura takka hin baafadhu gaafa fidan laala. Innis ta'e immoo.

A'a. Maal isaa? Wanni liiftiin liiftii dhiifnee miilan buusaa jirruuf ilmoon daddaftee haa dhuftu fi uummata. Fiigi wallahi yoo qalbii jira ee. Goobas. Garuu yoo ilmiin caaccaa firra geettee nutti hin fooziyaa ilmoon karaa gubbaarratti akka hin buune. Silaayyuu laafuu. Lafa bakka dhigatiif

Alhamdulillah jedhaa jedhanii miiree. Goobas. Wallahi tana maa waraaba ishiin akkana fiiduu kan ta'e. Yaa viidiyoo sitti qabeenyaan akkana godhata dura fiiguun turre. Fiig. Amma fiiguun turre. Arraba isii arraba hin se'in osoo akkanatti wallaahi billa ofiin hin ciniinsan ofii immoo nama arrabsiti. Namni laal namni waan akkanaatitti deemu rabbitti garagalee namatti kayrii dubbata. Ati dammoo Nama arrabsite. A'uuzu billah rabbi si haa qajeelchu. Nan arrabsiin. Nan arrabsiin amma harka ata harka rabbii jirta nan arrabsiin. Nan arrabsiin ree. Ati harka namaa jirtaa mii? Anis harka rabbii jiraat illee harka rabbii jirta garuu kaa silaa sa'a kana keerii dubbatu malte nama arrabsite. Yaa rabbi. Kutbaa sitti muree. Ee kutbaa natti himi. Keerii haasa'e. Si jaaladha naan jedhe. Hin jedhu. Waan gartaree bara. Lixe. A'uuzu billah. Ilmoon moo?

gaafa kiyyaa ammaa yoo rabbi jedhe
wallaahi billaahi yoo Waan rabbi taate jedhe. bichaa girdoo sanii miti. Hii, Yoo diqishoo takka waayuu hii. Isii dhamalee bar dhugaa fi dhara isii addaan hin beekanii wallaahi Ani yoo miti. sirritti na dhukkube hin danda'u dhugaa jechuun bataa miti Maal? Ammaan kana wannaa maal? jedha. Isiin xiqqoo dhukkubee guddaa dhukkubee. hin deemu. Hin deemu. Ani hin jedhu. Ani Hin jetta wallaahi.

dura gate kanatti jallatu san kanatti jallatu san rabbummaan kiyya laalee rabbii san san sitti laalee si haa laafisu wallaahi akka mataa na nyaattu san laalee rabbi sitti jabeessi rabbi si haa laafisu wayyaa rabbi laafise Simamarraa kafalatti ayyee. Wallahi kana kan lammataan irraa kafalatta malee wallahi kan awwalaan irraa kafalatu hin dandeettu. Kan awwalaa waa si godhee gafataa wakal waa si godhee homaa sin goone kanan irraa hin kafalatu. San garuu kan awwala seerumaan na tan kaba akkabdaa. Kan awwalaa moo? Ee kan kan awwalaati kan awwalaa ee sababni san gisee tawakkala homaa hin goone. Lammaffaa si dhaluun ni dura. Sidaa yoo ta'e tarbarraa baafaa. Wallaahi hin ta'u.

Bishaan ho'aa bishaan ho'aa fidaa fi eegaa mee bishaan ho'aan bareeda waan lamarra danfaa ta'e. Waan akka keen ta'u. Alla qudus. Bishaan ho'aan abidda eega. Eegaa bishaan ho'aan bareeda dhugi.

Saala silkiin riichaarjii fixoo deemte. Nama nama ciniinsifatu ol ka'i. Bishaanuma dhugi hayyee bishaan dhugi waan namsi jedhu dhageettu bar kanaaf na aarsita. Dura daa'imee namni si amanu hin jiru haadha tiyya amma socho'u fooziyaan ciniinsifattee jedhanii namni si amanu haga ati deettee argitu- arganitti. Hospitaala ammayyaa si dawwala jedhame. Amma hospitaala dhufuu kee malee beekta amma eh, ilmoon dhufuu iyyuu waan shuurii taaneef akka hin jiru. Obsi obsi. Obsi. Obsi. Koo.

gabbuusee maanna ol korsiisee gabbuutu jira laala fooqii jala deemee si viidiyoon kun maa akkana taasa bu'i koo akka reefu isaanii gabbuu harkaan gadhiisi Ee harkaan gadhiisi akkasi gad bu'i. Eegi si dura gad bu'a. Eegi. Eegi mee haadhati kana irratti hin kufin achirra. Saxna gootati. Suuta deemi. Haga geettu kanaan irra lafa dhooftee. Goobas goobas. Bakka. A'a lafa ol. Kufu adda. Wala nama rifachiisii namni sin amanu booda kottu. Sirrifachiisne malee. Kottu. Lama sin jedha kan Biyya kottu. Kottu.

Akka?
Akkam goonare maal beekan raahi? Nama ulfaa kun akkasi beeysa nama ulfa qabu kadhaluu deemu. Eegaa.